Jilmentaw ukoll dwar dawn il-programmi proprjetà minn wara l-kwinti. Bħal dejjem miegħi Simon Debono li nsellimlu. Thank you tal lqajtuna ġo. Grazzi Simon.
Introduzzjoni qasira dwar dak li sejrin nitkellmu dwaru fil-programm tagħna tal-lum.
Ħa neżaminaw il-ħsara li qed issir ġo sit tas-Sliema u kif qed iġennu l-ġirien, x'minnu huwa legali, x'minnu mhuwiex legali u x'għandek tagħmel biex tirrapporta. Il-green walls u facades li qed jagħmel il-Gvern li twaħħal il-planters mal-ħitan u jkollok naqra ħdura fuq id-djar. Il-limitu tal-10,000 ewro cash, transazzjonijiet li qegħdin jagħmlu li hemm pressjoni mill-Ewropa biex in-nies ma joqgħodux jonfqu l-cash, it-turiżmu, il-waqgħa fil-każijiet tal-Covid u l-inċidenti li hemm fil-siti tal-kostruzzjoni. Simon, is-suċċess ta' dan il-programm grazzi lit-telespettaturi tagħna li anke wkoll qegħdin jidħlu membri għax qegħdin jifhmu eżattament il-Homeowners Association li tisponsorja dawn il-programmi. X'tista' tfisser għal dawk li għandhom il-proprjetà? Il
li issa għandkom vuċi. Qabel kulħadd kien jinjorawna. Illum il-ġurnata qegħdin nindunaw li qegħdin jagħtu kas ta' x'qegħdin ngħidu u mbagħad jgħaddi ftit xhur, forsi sena u dak li għedna li ħa jseħħ, seħħ. Jiġri aħna hawnhekk Malta sirna l-iktar sors reliable kemm ta' informazzjoni li għandu x'jaqsam mas-settur tal-proprjetà kif ukoll x'jista' wieħed jagħmel biex isolvi l-problemi kif ukoll inbassru x'ta' x'ħa jiġri jekk ma jiħdux il-passi biex jirrimedjaw. U dak kollu li għedna ġew kemm ilna nagħmlu previżjonijiet li forsi kienu dehru strambi meta għamilniehom, forsi eżaġerati, sal-aħħar wieħed seħħu u sseħħu eżatt kif għedna aħna li ħa jseħħu. Bħalissa hemm din liġi għaddejja tal-bini u għandkom ċans tesprimu l-opinjoni. Aħna għandna riservi kbar, għamilna tliet programmi fuqhom dawn, ir-rapport tal-Maġistrat u r-rapport tal-Imħallef li kienu għamlu fuq il-bini u aħna qegħdin il-vuċi tagħkom u size matters. Iktar ma nkunu membri, iktar jagħtu kasna. Min irid isir membru kemm jabgħat iċempel hemm in-numru 79446668 u jekk tista' tgħinuna tiffrankana nirrispondu t-telefon hemm email homeownersmalta@gmail.com kemm tibagħtu email isem indirizz ID card number mobile u nibagħtulek il-card ma hemmx charge tagħha l-card hija b'xejn nibgħatha lil kull min japplika u mbagħad hemm Apprezzaw ir-relevanza ta' dal-channel, hux? Li aħna qegħdin hemm kuljum fis-sebgħa u nofs ta' filgħodu, fit-tmien sa fil-ġimgħa qegħdin nitkellmu n-nies qed inwasslu l-concerns tal-membri tagħna li huma sidien tad-djar. Ara kemm hu powerful. Issapportjawna għax aħna qegħdin hemm biex nissapportjaw lilkom u nwasslu l-vuċi tagħkom.
Grazzi Simon ta' dik l-introduzzjoni. Ħa nieqfu għar-reklami. Nidħlu hawnhekk issa biex inkomplu l-programm. L-aħħar xhur dejjem ippromwova l-kampanja kontra l-abort u urejnikom diversi, hux veru? Allura, videos li huma prattikament qawwijin ħafna u jwasslu messaġġ ċar. Simon, il-kampanja kontra l-abort, jiena kemm-il darba nara anke fuq Facebook li ttella' inti li żdiedu l-membri, l-likes li hemm f'dinha Abortion in Malta not in my name. Aħna l-għaqda tal-ħomor.
Association kif ukoll il-Federation of Estate Agents hija pro-life. Aħna nixtiequ tajjeb għall-membri tagħna u nagħmlu dak kollu biex nipproteġu l-ħajja tagħhom. Aħna mhux pro-life fejn jaqbel u ma jaqbilx, aħna pro-life f'kollox. Alright? U hemm għaqda li qiegħda hemm biex tfakkar in-nies għaliex Malta hija kontra l-abort. Skont l-istħarriġ ta' Malta Today hemm 85% Tim kontra l-abort u skont il-Love Malta qbiżna d-90 fil-mija. Taħt kwalikwa ċirkostanza whatsoever. Total ban. Alright? U aħna qegħdin nissapportjahom. Qegħdin ngħinuhom biex il-vuċi tagħhom tiġi. Dawn x'qegħdin jagħmlu? Dawn għandhom 34 elf membru qegħdin jikbru kuljum. Hija attiva ħafna. N-nies free speech jiktbu dak li jridu biex jesprimu l-opinjoni tagħhom, kważi wieħed mill-ikbar għaqdiet li hawn f'Malta bħalissa. Kulħadd irid jiġi approvat, trid tapplika biex issir membru jew trid tiġi mistieden biex isir membru u mbagħad naraw il-bniedem jekk qed jiġix aċċettat jew le. U qegħdin jużaw clips tal-barranin għax dan problemi fuq l-abort hemm barra Malta. U l-iktar suq organizzat huwa s-suq Amerikan. All right? U qed jgħidu isma' x'qegħdin jgħidu dawn in-nies li huma kontra l-abort. U qed nipprovdu platforms. Malli jispiċċa das-sensiela, mbagħad ħa nqelbu nagħmluhom bil-Malti. Tix nara wieħed minnhom? Definitely. Naraw flimkien.

I mean, that's fine, you can have that position, I'm just not going to put you in charge of the NHS.
Eh, ma tixbaq aktarhom dawn il-klips. U interessanti, għax ma jużawx mhm. it-twemmin reliġjuż ta' Knisja Kattolika. Dak Ben Shapiro, dak Ludi. u qatt ma juża argumenti reliġjużi, juża argumenti legali, sekolari ta' sens komun, ta' ġustizzja. U dan il-grupp, allavorja Abortion in Malta Not in My Name, hemm kwantità kbira ta' Insara prattikanti u ferventi ġo fih, imma qed isir sforz ċar fejn nispjegaw għaliex l-abort huwa ħażin, għaliex il-qtil huwa ħażin. Għax la darba tibda toqtol, tkun ok li toqtol lil Miriam Pax, tkun ok li toqtol lil ma ma taqbilx miegħek, nibdew ngħidu dak bniedem imma dak mhux bniedem, u da fejn smajnih dad-diskors? Tinsiex dalgħudi? Mhux bil-Lhud kienet? Mhux Hitler kien qalilna dawn mhux nies, il-gays mhux nies, il-Mażuni mhux nies, is-Soċjalisti mhux nies. Kull darba kien hawn massakri fl-istorja ta' il-Hutus kontra t-Tutsis, all right? Dejjem għax dawk mhux nies, jisiru subspeċi ta' xi ħaġa oħra u bħalissa ħa nqerr miegħek aħna s-sidien tad-djar qed inħossuna bħala subspeċi. Nitolbu biex ikunu konsultati ma jikkonsultawx, jiġu jagħmlu affarijiet legali li jgħeddulek ħajtek u su xejn mhu xejn. Tmur il-BCA u tmur il-LASA, din xi ħaġa ċivili, mur il-qorti. Tiġi toqtolni li mmur il-qorti jien? Għaliex għandna l-pulizija? Għaliex għandna l-BCA u l-awtoritajiet kollha? U kull darba tisma' il-bdiewa qegħdin jgħiduha, m'aħniex qed insibu awtoritajiet li qed isibuna, l-awtoritajiet qishom qed qed jirrappreżentaw il-one percent. u 99 percent mhuwiex qed isibu l-istituzzjonijiet li qed jiddefundu d-drittijiet. X'jiġifieri mmur jien, qiegħed ġo pajjiż demokratku mmur jien bi flusi l-qorti biex niddefendi d-dritt tiegħi meta suppost hawn awtoritajiet li jiddefenduli li jara li tiġi imposta l-liġi.
Biex anke nkomplu nitkellmu dwar l-aħħar ftit frażijiet li għadt, kwistjoni li hemm ta' Town Square f'Tas-Sliema. X'qed jiġri eżattament? Jiena, aħna morna rajnieh das-sit. Dak kien hemm sinjura li tgħix ġo dil-blokka, u qegħdin jagħmlulhom ħsara fil-bini faqgħulhom ħitan qed iqattgħu magħhom u daw jekk dan li qed jgħidu ma aħna tkellimna ma' diversi nies qegħdin jgħidulhom gideb. Pereżempju l-isem intom mhux suppost iżomm żewġ piedi u nofs minnha. Jgħid le le din ma tapplikax f'dal-każ, din hija gidba. Hija gidba. Hemm l-Artiklu 439, Article 439, tal-Kodiċi Ċivili li tgħid li ħadd ma jista' jidħol iqatta' iktar viċin minn żewġ piedi u nofs, 76 centimetres, mingħajr il-permess tiegħek. Il-problema li meta tmur tgħid il-pulizija, jiġi tmur tgħid l-isma' dak qiegħed fuq WRO line jiġi jittow jaħħielek. Alright? Imma x'għad jiġi jqatta' flash miegħek biex joqtlok għax Da diżastru, da qed nitkellmu blokok ta' seba' solari, tmien solari, għaxar solari, qed imur iżeggulhom mal-pedamenti tagħhom, qed jifqgħulhom il-ħitan, rajt? Dak le! U hawnhekk fejn qed ifallu l-istituzzjonijiet, rajt? L-istituzzjonijiet hemm biex jiddefendu lilek, lill-innoċenti, li qed jgħix fil-paċi ta' daru, u mhumiex qegħdin jagħmluha, rajt? Di ċemplet lill-BCA. Taf x'qalulha? Ma tistax tkellimni inti? Trid tkellimni tramite perit. X'inhu? X'inhu? Allura jekk inti tmur tfittex il-perit u ma jistax jiġik qabel ġimgħa, jista' joqtluk f'dik il-ġimgħa? Dax porċenellatu. Mela ħa ngħidilek jien x'tagħmlu, all right? Agħmlu rapport, hemm complaints at bca dot org dot mt. Nerġa' ngħidilkom complaints at bca dot org dot mt. Ibagħtu ritratti. Agħmlu vidjows ta' disa' sekondi u ibagħtuhom u iktbu bil-miktub x'qed jiġri ħażin u jekk imbagħad ma jagħmlu xejn imbagħad kellmu lilna u ngħidlek xi jagħmlu. Alright? X'jiġifieri titkellem mill-ġo perit? X'affarijiet dawn? Mela biex tmur il-qorti trid tuża avukat. Biex tkellem il-BCA trid tuża perit? Mela dak kif ridtilhom rashom? Mela għandna problema hawnhekk. X'jiġifieri xiħa li qed qed jaqtgħu la flash magħha qed jgħeżżulha d-dar ma tistax taqbad it-telefon u ċempel biżi' għal xiex għandna bżonn l-aġenziji u l-awtorità jekk kull darba ħa jitfgħuna ġo tip ta' qorti? Mhix fair hux? U hawnhekk hawn il-lakuna ta' din il-liġi, l-immunità li d-developers jridu jġibu u jagħmlu li jridu jekk inti titqabbadha magħhom mur oqgħod ilgħab sbatax-il sena l-qorti, mur onfoq 35 elf ewro biex tissalvagwardja dritt dritt li għandek inti Mhux dritt li ħajtu, dritt li għandek eżistenti li ma jqattax flash miegħek li r-rapport ta' dik il-maġistrata u r-rapport tal-Imħallef Quinta Teddu di ma jistax jagħmluha mhux talli m'għandhomx iqattgħu flash miegħek imma meta jqattgħu ħalli ż-żewġ piedi u nofs u mbagħad minn hemm mhux flash taqta' għal kull pied li tinżel trid toħroġ pied u tiġi triangle 45 degrees biex jifforzaw Dak id-dritt li diġà għandek, għax id-djar hemmhekk jaqgħu, meta tibda tilgħab bil-quda huwa sajd daqs football ground, dik is-76 ċentimetru titihom f'għajnhom.
Grazzi ħafna Simon, intemmu din il-parti tal-programm tagħna u sa nkomplu dwar dak li konna qegħdin nitkellmu fil-parti l-oħra, il-ħsarat li qegħdin isiru fi proprjetà privata fi żvilupp li qed isir f'Town Square.
Mela din il-mara li kienet kienu intervistawha The Times qed tgħid aħna kollha residenti anzjani hawnhekk u qed nitkarrbu għall-għajnuna kontra l-ħsara li qegħdin jagħmlulna. Tant għamlu ħsara li kwalinkwa ħaġa tista' tiġi. M'aħniex qed nitkellmu fuq appartiment wieħed biss, jekk il-bini jaqa' ħafna nies ħa jinqatlu. U qegħdin jgħidu li allavolja tkellmu magħhom u ħafna promessi li ħa jagħmlu affarijiet bħalma għamlu l-Mirjiem Paċ, alright, ma sar xejn. U meta daw daru għall-awtoritajiet bħall-Building Regulations Office u l-Pulizija, kienu qalulu isma', Morru 'l hemm, ħudu ħsieb l-affarijiet, fendu għal raskom. Hekk qiegħda miktuba, billi inti tmur tieħu ppariri mingħand il-periti u l-esperti. Da bis-serjetà! Kemm il-Mirjiem Pax trid tmut qabel ma jagħmlu xi ħaġa? Issa, biex nifhmu kemm hi gravi, jekk ir-reġija tista' ittellgħalna, tara dik it-toqba hemmhekk, da faqgħulhom il-garaxx! X'qegħdin jagħmlu qed imissu? Dak suppost qed iżommu żewġ piedi u nofs. X'qegħdin jagħmlu biex iqfu l-ugaġġ? Qed tara dik il-magna? Dik qed tqatta' flash magħhom. Hemm il-liġi, l-artiklu tal-Kodiċi Ċivili 439 li ma tistax tqatta' flash mal-ġar mingħajr ma jkollok il-permess tal-ġar. Dik hija r-realtà. Għaliex qegħdin jagħmluhom dawn l-affarijiet? Blokk antik, hemm qisu football ground. Iż-żikk ta' is-seba' is-sitta u sebgħin ċentimetru tonn f'għajnhom dawn iridu jmorru jmissulhom. L-unika protezzjoni li għandek fil-liġi hi, u ħa nmorru nerġa' nagħmlu bħal ma għallhomni r-rimpaċ, ħa jerġa' jmorru jmissulhom il-pedamenti. Mela kemm trid tkun brav biex tifhem li mela li tmiss il-pedamenti il-post jaqa'. Football u daw l-inċidenti indunaw fis-sites il-kbar ikunu qishom football grounds daw i jiġi jfittixlek dil-biċċa żewġ piedi u nofs l-għandek u da xi ġifieri l-BCA ma tintervenix? Da xi ġifieri l-pulizija ma tintervenix? Min jagħmillek ksara u jista' joqtlok iridu jintervjenu u issa aħna jekk ma jistax jifhmuha di għax Alla jbierek tgħidx kemm għandhom simpatija l-pulizija l-MDA milli jidher. All right? Mela din trid tiġi kriminali. Trid din minflok issir ċivili ssir kriminali biex malli tidħol fiż-żewġ piedi u nofs mingħajr il-permess tal-ġar, da jarrestawk dak il-ħin stess u jiġu jwaqqfek dak il-ħin u m'hemmx proċeduri u tkellem il-periti u dal-bullshit għax perit biex jagħmillek rapport jirħodlok ħames mitt ewro. Jien ma jidhirlix jekk hemm liġi li tgħid li ma jistax imiss li żewġ piedi u nofs għandi mbżonn immur niġri għand perit. Nistenna sakemm ikun komdu biex jiġi. Inħallsu ħames mitt ewro, u mbagħad immur niftaħ kawża l-qorti, nonfoq għaxart elef, għoxrin elf, tletin elf biex niddefendi dritt li għandi fil-liġi. Għalhekk għandek l-awtoritajiet, huwa ċar għax qegħdin jagħmlu ġo sajt li qisu football ground qed jiġu jqattgħulhom flax magħhom. B'hekk xi ħniżrija u x'għala bibi żmuda! Da x'arroganza hija di! Hawnhekk jaqaw il-bini u għandek każ in the making. Dak il-bini ħa jaqa' jekk ħa jkomplu jagħmlu li qegħdin jagħmlu. Dak mhux bini ġdid. Dak bini antik ma jiflaħx għall-istrapazz li qed jissottometu l-pavimenti tagħhom. Waqgħa ta' Mirjam u kienet żewġ sulari, mela x'ħa jiġi waħda ta' tmien sulari? Dak il-pressjoni kollu fuq il-blat. Aħna mhux fuq il-granit mibnin, aħna fuq il-franka mibnin. Eh, franka meta tkun taħt l-art ma tkunx jibsa, tkun kważi tista' tobroxha b'subajk. Irid jieqaf da xogħol. U rrid jmorru hemmhekk u ħanajdlek m'hemm bżonn toqgħod tiġi l-BCA mhux il-BCA, illum il-ġurnata 25 euros, 25 euros, 25 ewro, tista' tixtri kamera. Ittiha d-dawl. Tqabbadha mal-wifi ta' ġar U l-BCA jistgħu jqogħdu jħarsu hekk il-ħin kollu, m'hemm bżonn noqgħod nibgħat inspectors. Jekk ikollok infraction, xi ħadd qed jagħmel xi ħaġa ħażina, tista' tixgħal il-kompjuter tgħid ħa nara x'qed jagħmel da, u jkollok il-provi. Qas għandek bżonn data recorder għax dak tista' tirrekorda fil-cloud. Jiena qaluli tista' tixtri package, camera u cloud storage għal sena, 50 ewro. Kemm hi diffiċli biex, dak imma titwajjar minn resident biex itih il-power. u jaqbad mal-WiFi ta' xi ħadd, daqshekk kollox, jiena żgur li kulħadd ħa jtih permess biex tqabbad il-WiFi, u naqtgħuha di, m'hemm bżonn tuqgħu it-teknoloġija biex taraw li ma jsirux, u dawn twaffquhom. Dik il-binja, jekk ħa jkom, ħa nagħmilha ċara, jekk ħa jkomplu jagħmlu dak li qed naraw fir-ritratti, dik il-binja ħa taqa'. Jekk ħa jkomplu jagħmlu, jqattgħu flash ma' dik il-binja kif qegħdin jagħmlu, dik il-binja ħa taqa'. u hemm ħafna nies jgħixu ġo dik il-binja. Ma tistax tmur tilgħab hemmhekk mal-pedamenti, għalhekk hemm liġi li trid iżżomm żewġ piedi u nofs. U hemm ħaddiema li qegħdin jaħdmu hemmhekk darb'oħra, bħalma rajna għadha minn part, li mhux qed ikunu supervised. Fejn qed ikun is-site technical officer? Fejn qed ikun il-perit? Jifqgħu hemmhekk, jiskopru residenti li faqgħu, lanqas jinfurmawhom li faqgħulhom il-post, jiskopru, jidhru ġo garaxx u jsibu toqba hekk, mal-pedamenti. Din hi l-problema, hux? Din hi l-problema. Awtoritajiet tal-bigilla. Awtoritajiet ma jagħmlu xejn. Jgħidlek mur ħu parir mingħand avukat. Qed inċempillek! Qed jaqta' miegħi faqar il-garaxx u tgħidli mhux x'parir trid tieħu. Mhux aħjar tagħmel xogħolok? Issa biex inkunu ċari, dawn l-istess nies li ppruvaw, made it statement, fil-każ ta' Miriam Paċ, li qal li hemm probiltà, hemm possibilità li l-binja taqa', eh? Dan il-Maġistrat qal li da taw rubber stamp fuq rapport li kien hemm miktub li hemm ċans minnu li l-bini jaqa'. U x'ġara? Il-bini waqa'. Jiġi da jaqa' u hawn xi method statement ieħor li hemm ċans minimu li ħa jaqa' dal-bini wkoll u reġa' approvah xi ħadd ieħor. Mhux aħjar il-pulizja jmorru naqra sal-BRO l-BCA u qed jaraw min qed japprova dawn il-method statements li hemm miktub li l-bini jista' jaqa'? Għax jiena kieku kont uffiċjal tal-Gvern u jiġi għandi method statement li bini jista' jaqa' ngħidlu ħu paċenzja sieħbi, Sur Perit, ħudu lura. Erġa' mur aħdimha dil-biċċa tax-xogħol u qabel ma tiġi lura għandi li hemm zero ċans li jaqa' l-bini, tersaqx lejn dan l-uffiċċju, jien mhux ħa napprovalek xejn jekk hemm ċans minimu li l-bini ħa jaqa'. Mhux ovvja?
Simon, sa toħroġ xi skema biex wieħed ikun jista' jħaddar il-faċċati tiegħu tad-djar? X'inhi? Iva, kien ħareġ, qed ħareġ il-Gvern għandu budget ta' żewġ miljuni u inti tista' tixtri xi qishom madum li jkollu qisu qasrija żgħira fuqha, tpoġġihom fuq il-ħajt tiegħek, toqgħod issaqjhom u jikbirlek il-ħaxix mal-faċċata tad-dar biex imbagħad inti meta mit-triq tħares lejn il-faċċata Tara l-ħdura. Hija sabiħa, hija ta' min wieħed jirrekomanda u r-refund hija mija fil-mija. Ma nafx jekk hemmx capping, il-capping huwa limitat għal ħames mitt ewro kull metru kwadru biex tagħmel ħitan ħodor u mitejn u ħamsin ewro kull metru kwadru biex jagħmlu faċċata ħodor sa massimu ta' sitt mitt ewro kull metru kwadru biex tirranġa l-front garden. Bejnietna huma naqra eżaġerati. Jiena kont inkun iktar kuntent li kieku s-somma tkun inqas, anki nofs tal-fless jgħid jgħidu biex jista' jagħmluha iktar nies. Imma hija sabiħ l-urban environment jiġi sabiħ bħal meta toħroġ iqsar barra. Rajt? Jiena jiena mija fil-mija favorija u proset lill-Gvern. Din l-iskema hija green. Your Building u naqblu miegħha li aħna l-Home Association mija fil-mija pparteċipaw fiha. Nixtiequ li tiġi estiża għall-iktar nies.
Dan l-aħħar kien hemm ukoll anke xi tibdil dwar l-ammont ta' flus cash, flus kontanti li inti tista' tħallas bihom. X'inhuwa l-limitu issa? Da qed jgħidu li hemm xi riskju li ħa jkun hemm money laundering, jiġifieri aħna li qed negħrqu fil-money laundering issa li xiħ għand għaxart elef ewro taħt is-saqq u sar riskju. Jiġifieri din saret bħal Osama Bin Laden, bħal Don Corleone tal-mafja, bħal dawn li jittraffikaw id-drogi, bħal dawn jittraffikaw in-nisa, orajt, u li jittraffikaw l-armi. Ma nistax nifhimha jien din. Orajt? Jien għalija huwa dritt tiegħek li jekk iġġemma' l-flus tagħmel li trid int bihom. Orajt? Issa, il-Maltin huwa tradizzjonalment ma jafdawx il-banek. Kien hemm in-National Bank li ħatar, kien hemm il-falliment tal-BICAL, kien hemm il-Lehman Brothers fejn serrħulna li dawn huma triple A rated, lanqas Alla triple A rated, rajt imma daw in-nies triple A rated. Tqum filgħodu u dak il-bank m'għadux hemm u ilek iġġemma' ħajtek kollha mort il-bank biex itpoġġi u l-bank stess ibiegħlek il-prodott, il-bank stess ibiegħlek il-prodott u l-għada filgħodu da jisparixxi bil-flus kollha tiegħek. Mela ma żżommx naqra cash id-dar, għaliex le? Issa da qegħdin jgħidu li hemm pressjoni fuqhom biex jagħmluha llegali biex niffrankaw il-ħasil tal-flus. Jiġifieri Ġuża li għandha tmenin sena u tgħix ġo appartament terran, dik issa saret ħasil tal-flus u jien ma nistax nifhimha jien din. All right? U hemm xi emendi li inti ma tistax tħallas iktar minn 10,000 ewro. Jiġifieri jekk inti pereżempju tmur tixtri import mill-Ingilterra u jkun irħas jew minn tal-Ġapun, iktar minn 10,000 ma tistax tħallas cash. Issa aħna nafu li meta tmur għand car dealer hemm prezz cash u hemm prezz tħallas biċ-ċekk jew bil-bank. Rajt jiġri issa ħa nitilfu anki l-vantaġġ li tħallas bil-cash. Jiena ma nara xejn ħażin bil-cash u qed naħseb qed jeżaġeraw hawnhekk. Mhux hekk biss li hemm xi pajjiżi bħall-Greċja li għamluha ħames mitt ewro. Ma tistax tħallas iktar minn ħames mitt ewro cash. U f' għal pajjiżi fejn hu iktar qiegħda ħmistax-il elf ewro ġol ġol Polonja. U issa qed jgħidu l FAU kull darba jkun hemm pagament ta' iktar minn minn minn minn għaxart elef ewro ħa jitlu biex jinvestigawha. Jiena naħseb qegħdin niżbaljaw. Il-money laundering ta' veru huma l-kbarat li jiċċelqu l-miljuni mhux biċċa xiħa li marret iġġemma' għaxart elef ewro. Għax issa anki qegħdin jgħidu li il-flus ta' taħt is-saqqu. Hoarding cash. Il-flus u għati hekk inti tagħmel li trid bi flusek, ħadd ma jindaħallek. U issa qegħdin jindaħlu. Issa qed jgħidu li di tax evasion X'inti jekk tieħu l-paga ssarrafha u żżommha taħt is-saqq u dak tax evasion allura mela mill-paga ma ħadulekx it-taxxa l-bolla. Alright? U u hemm intent kriminali. Alright? Ehm di qiegħda tinkwetana. Alright? Qegħdin jgħidu li l-attività ekonomika, the black economy, dak li jsir cash huwa 20 fil-mija tal-gross domestic project, jekk di jagħmluha issa Alright, qegħdin f'nofs riċessjoni u f'nofs pandemija, di ħa tkun daqqa oħra 'l isfel li ħa toqtol l-ekonomija, hux?
Grazzi ħafna Simon. Tmiem il-programm tagħna Proprjetà minn wara l.